dwa so nsɛm dwumadie ɛna ogu so a wotie no na me ne eh, mpanyinfoɔ bi bɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ ha sei ɛno no ɛyɛ corruption watch na ɛnɛ asɛm a yɛbɛka no ɛyɛ right to information Wohu sɛ yɛwɔ RTI eh, mmra wɔ hɔ a sɛ mepɛ amanebɔ biara a, ɛhɔ na mɛkɔ na mede akɔdan wɔn na magye saa amanebɔ no. Na ɛka me ayɛ sɛ sika a anka ɛwɔ sɛ wotua ɛberɛ a wopɛ amanebɔ bi, sɛ wopɛ afiri EC hɔ anaa wopɛ afiri bi a Registry of Companies anaasɛ Mertue hɔ no, sika a yɛgye wɔn yɛ a na ano yɛ den. Na eh, ase mpo pɛn so bi kɔ EC hɔ korɔ mpo a, wɔse wɔɔkɔ akɔgye ɛyɛ amanebɔ ba no amanyɔkuo ahodoɔ ne ɛkwan a wɔn fa soɔ mu sikasɛm ho nhyehyɛeɛ ɛteɛ no na EC tumi hwɛ wɔn anim sɛ wɔɔkyagye wo over nine thousand Ghana cedis ansa na saa amanebɔ no ɔde ama wo ɛhɔ no korɔ mpo ɛna ɛna nkyɛn ɛtumi ba sɛ ebia wakɔ Matthew hɔ wɔse ɛyɛ ɛba no nsuo sɛm, ɛwiem nsakraeɛ ne ɛho amanebɔ the data wopɛ. Yɛtumi charge wo over fourteen thousand Ghana cedis. Ɛma no yɛ den ɛsiane sɛ mmara wɔ hɔnom a RTI bɔ kyidɔm ɛna mmara wɔ hɔnom nti asɛ mmara no yɛkeka bom na yɛde bi afrɛ binom na yɛ charge ɛbo a ɛnni sɛ ɛba no saa. Ɛno na obroni bɛka sɛ conflict of laws nti mmara no a ɛwɔ hɔ no nyinaa no Wei, e, e, wei nso so sɛ ɔde wei bɛyɛ adwuma, wei nso so de wei bɛyɛ adwuma, ɛbɛkɔwie akyire no na yɛabu mmara no so. Nti ɛnnɛ yɛrebɛdi ho nkɔmmɔ na yɛahyɛ sɛ RTI adwumadie, sɛ mekɔgye amanebɔ, sika he na ɛwɔ sɛ metua, mmara bɛn na ɛyɛ adwuma wɔ saa ɛyɛ information no a mekɔgyeɛ no anaasɛ office no a mede m'amanebɔ rekɔ no. Nti ɛno na me ne wo nyinaa yɛbɛgye ho nimdeɛ. Na Corruption Watch wɔ ha sei kae sɛ European Union ne ɛyɛ wɔn partners na aka bom a wɔtae Corruption Watch akyi. Yɛwɔ Ghana Centre for Democratic Development, ɛyɛ CDD Ghana, Transparency International Ghana ɛna Ghana Anti-Corruption Coalition, Africa Centre for International Law, and accountability ɛna media platforms Adom FM ɛna Joy FM yɛn nso yɛdi mu akotene paa na yɛn nkɔmmɔdie no ɛɛ manya mmeranteɛ okay ɛɛ awura no mmienu wɔ ha mɛka ne saa eti owura Stephen Owusu ɛyɛ lawyer ɛɛ for RTI commission no Ɛyɛ paa sɛ ɔwɔ ha sei. Ɛna yɛn wura Frederick Asiamah, ɔno ɔyɛ investigative journalist a ɔne Corruption Watch na ɛyɛ adwuma. Nti yɛn wura Asiamah deɛ yɛne no abɔ nkɔmmɔ several times wɔ hanom ɛsiane sɛ nhwehwɛmu ahodoɔ a wɔyɛ ne deɛ wɔde bɛto dwa nyinaa no yɛdi ho nkɔmmɔ nti wɔn na yɛne wɔn anaasɛ mene wɔn ɛbɛdi nkɔmmɔ na wo nso wasua biribi na me ne Fred ɛbɛhyɛ aseɛ. Frederick Asiamah, makye ɛ.

ɛne wɔn dwumadie a yɛnim sɛ nhwehwɛmu deɛ wɔn reyɛ bi paa na wɔn experience with RTI ɛna mepɛ sɛ Fred ɛhyɛ ma yɛn na ayɛ nyinasoɔ a yɛne lawyer ɛbɛdi nkɔmmɔ no nti Fred adwuma a woyɛ yi ɛne information ahodoɔ a yɛ a wɔpɛ no experience no ɛte sɛn with RTI? Yoo meda ase Abena. Ɛɛm me ma me nkɔ m'akyi kakra na menka sɛ RTI no commission adwuma a wɔdi no yɛn ɛhia yɛn paa. In fact ansa na mmra koraa a ɛde RTI commission no baeɛ no na Corruption Watch de yɛn ho agye deɛ broni bɛka no advocacy mu ama aberɛ a na parliament ɛredi Mmara no ho abooboo ne adeɛ nyinaa ne yɛdi mu akotene paa. Yɛde mpaninfoɔ bebree baa Corruption Watch ma wɔn bɛkaa ho asɛm. Commission no nso hyɛɛ n'adwuma ase no, yɛka ho bi na wɔn baa radio so for very first time. Nti yɛde ani adi wɔn adwuma no akyi yie. Na na ɛduru bem yɛpɛ sɛ yɛhu sɛdeɛ mmara no yɛde yɛ adwuma fa ne sɛdeɛ aban nnwumakuo ahoroɔ edi mmara no so fa. Ɛno nti yedii kan yɛɛ nhwehwɛmu, na yehunu sɛ oo, sɛɛ bebree no ara koraa na mmara no wɔabubu so ama Commission no mmɔ mo fine. Afei investigations bebree a yɛyɛ no, ɛtɔ da bi a na wohia information. Na esiane sɛ RTI law no wɔ hɔ no nti, mmara no ma ho kwan sɛ wohia information bi a, wotumi yɛ application na wode kɔma public institution a information no wɔ ne nkyɛn, na ɔde information no ma wo. Ɛno mu na yɛnenam mu ara na yɛakɔ institution bi te sɛ Electoral Commission. Okay. Yɛakɔ eh, ORC. Mm-hmm. Yɛakɔ eh, Ministry of Health. Yɛakɔ Food and Drugs Authority. Yɛakɔ bebree. Audit Service. In fact, mɛbɔ Audit Service aba so. Okay. Sɛ wɔpo deɛ nano yia information bi a wɔde maa yɛn no. Sidi koraa ɔmo anyɛ yɛn. Mantua hyɛn. Ɔmo de information no maa yɛn. Na baako a yɛanya ho problem sɛsi a ɛyɛ electoral commission. Okay. No ɛɛ May yi ara mu ɛna me twerɛ kɔmaa electoral commission. Mm-hmm. Sɛ mepɛ information ɛwɔ political parties no ho. Sɛ mmara no kyerɛ sɛ. Afe biara ɛsɛ sɛ political parties no wɔde deɛ yɛfrɛ no audited account ɛkɔ ma electoral commission. Nti me anim na metwerɛ kɔɛ sɛ mepɛ information ɛwɔ audited account na wɔde aba no. In fact na mese mepɛ copies. Ɛna commission no twerɛ brɛɛ me. June no mu. Ɛɛ June yɛ ahyɛase yi ara na wɔkyerɛw bae. I think on the sɛ on the fifth or something na wɔde baa sɛ wɔn nsa aka me letter no. Information ni deɛ wɔde bɛma me. Na ansa na wɔde bɛma me no, me ntabiri nine thousand two hundred and fifty Ghana cedi. Wow. Eh, kane tete no yɛka tete sika no deɛ na 92 million. Uh, 92 million. Uh-huh. Mefa mmra ansa na na wɔde information ama me infact wɔn maa me details koraa kyerɛ sɛ menkɔ tua nto wɔn account mu wɔn account a ɛwɔ bank of Ghana menkɔ tua sika no nto mu wɔ hɔ ansa na maba na menfa payment wei no mmra mɛkyerɛ na afei wɔn ma me wɔn processing information no ma me. information a woyɛ entitled to. Exactly ɛna information a ɛwɔ ɔmo nkyɛn dada nti no wo hwɛ mmra no mu paa deɛ na nka information a they are only reproducing because ɔmo kura ɛnyɛ afei koraa na ɔmo kɔ akɔyɛ research ahwehwɛ information wei yɛ information a political parties na generate na ɔmo de abrɛ ɔmo nti no ɔmo ɔmo reproduce nfa nsa ɔmo yɛ photocopy meanwhile no yɛn te aseɛ wɔ mmra no mu ne sɛ sɛ Mmara no mu koraa mpo no, fees no a ɛwɔ hɔ no, A4 sheet yi a yɛde yɛ lɛta ne ade yi a wokɔyɛ photocopy a yɛde yɛ ma wo yi, sɛ wɔyɛ baako ma wo anaa sɛ ɛnnuru pepa no baako koraa a, wode fa no sɛ ɛyɛ pepa no baako a, ɛsɛ sɛ wɔgye wo thirty eight pesewas. Na kyerɛ sɛ, twenty pesewas mmienu a ɛyɛ a obi de bɛma abɔfra no koraa, ɛnnuru. Ahaa. Enti nka ɛno na ɛsɛ sɛ wɔn de, wɔn gye yɛn. Na wɔn calculate number of pages no a ɛwɔ mu na wɔn de acharge. Wei ne deɛ, ɛno ara ne sɛ wɔn ka kyerɛɛ sɛ under political parties act no, yɛse obi pɛ information no a, ɛsɛ sɛ commission no ma no tua fees. Enti based on that no, yɛn mmra mmɛtua nine thousand two hundred and fifty. Nti sese no, eh, political parties act no ɛbɛboro RTI. mmara no so. Saa na wɔpa kyerɛ. Okay. Na wɔkora po wɔn asɛm no da nkyɛn a, baako biom wɔ hɔ, ɛɛ, Registrar of Companies. Mhm. Wokɔ na wokɔyɛ, wopɛ, wotwerɛ sɛ journalist under RTI, nti wopɛ, ebia woyɛ investigation bi na wopɛ sɛ wohu company bi, ne background, ebia ne shareholders ne ade a, wokɔ a wɔse kɔ na kɔtua wɔn applicable search fee, ɛno no seesei a ɛyɛ sɛ thirty cedis per company. Enti ɛmfa ho ne the number of pages a wɔbɛ generate ama wo, sɛ ɛyɛ two pages, sɛ ɛyɛ three pages information a wɔde bɛma wo no, ɛyɛ sɛ wotua thirty cedis for company baako biara a wokɔ akɔyɛ wopɛ ne ho information. Ɛna Aberanteɛ bi nso a yɛnim no a yɛfrɛ no Stephen Tenkoran, new website bi aba foforɔ a wɔfrɛ no The Treasure, ɔno ne editor wɔ hɔ. Wɔpɛ information, wɔse o, wɔpɛ sɛ wɔhu data on weather ɛne rainfall, nsuo nsuo dodoɔ ko a atɔ wɔ Ghana mmerɛ dodoɔ bi ntam. Ɛna wɔkɔɔ Ghana Meteorological Agency hɔ, wɔkyerɛ wɔn sɛ

Ɛyɛ Fees and Charges Act ɛna ɛma wɔn ho kwan ma wɔn charge wei but same Fees and Charges Act na wɔka no so ɛyɛ very clear a set out fees a ɛsɛ sɛ wotua ɛɛ for RTI request ɛno na meka sɛ ɛyɛ sɛ yɛ Printout anaasɛ photocopy a, ɛyɛ thirty eight pesos na ɛsɛ sɛ. Sɛ ɛyɛ video anaa biribi a, ɛno deɛ ne boɔ wɔ soro kakra, ɛm sɛ ebi koraa yɛ three cedis, ɛno sɛ ebia video bi, te sɛ woyɛ wo show yi, na maba na mese yɛ transcription of wo show no ma me a, ɛno no ne ne boɔ no wɔ soro kakra, but deɛ ɛyɛ paper a wo print anaasɛ woyɛ photocopy deɛ, anka ɛsɛ sɛ ɛyɛ thirty eight pesos per page, Ɛno na yɛse wei deɛ ɛboro yɛ so. Deɛ ɛbɛma ama amanfoɔ nyinaa ate bi na obiara de n'ano atom na Electoral Commission ne wɔn a wɔaka nyinaa no, deɛ mmara no hyehyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ, yɛnyɛ no, wɔn nso wɔnhwɛ na wɔnni so. Ok. Meda ase paa Fred ne ɛhɛ kyerɛ sɛ nti no ne kyerɛ sɛ RTI no information sei no yɛtɔn information no a sɛ osika nso a Wontumi ntɔ. Eh, woyɛ hiani ba. Eh, Nkyɛ sɛ wontumi ntɔ bi. Wo maame wɔ afran plate sɛ deɛ me maame wɔ afran plate. Wontumi ntɔ. That is the reality now. Me wa no yɛse RTI aba. Nti obi anim so wokɔ ya wokɔ gye information. Ba sika mu a 10,000, 14,000, 9,000 ɛta akyire. Na deɛ ɔbɛgye information sika yɛ na ɛda n'account mu. So wate aseɛ. Na ɛyɛ me dɛ sɛ RTI hɔ nankasa eh, wɔn lawyer ɛwɔ ha. Nti ɔbɛboa yɛn. Masɛm bi sɛ di kan. Ɛɛ, Council ne sɛ EC, ORC a ɛyɛ Registry of Companies ɛna GMET demand yi a wɔn redemande sɛ nsɛmtwerɛfoɔ mɛtua saa sika yi ansa na information a wɔn pɛ wɔn anya no ne kwan so no no. Abena meda ase na me mekyea w'atiefoɔ nso. Ma menhyɛ aseɛ mfiri sei, sɛ woba Right to Information Act no ase a, ɛda adi pefee sɛ information yɛ ntɔn. Nti yɛnya saa nteaseɛ no. Nti sɛ wokɔ section seventy five of mmara no a, ɛno na ɛka fees. Section seventy five one no de akwanya too hɔ sɛ Parliament nhyehyɛ fees a anaa charges a obi bɛkɔbisa nsɛmfua bi a ɛfiri adwumakuo bi hɔnom a ɛwɔ sɛ ɔtua. Na aba section seventy five subsection two no koraa a, ɛbɛyi nnipakuo bi ne nsɛmfua kuo bi firi saa fees and charges no mu. Na wo readi section seventy five no a, you get a clear sense, wonya nteaseɛ pefee sɛ, Ɛɛ, saa fees no a obi tu anammɔn kɔbisa nsɛmfua a ɛwɔ sɛ wɔtua no, ɛnyɛ nsɛmfua no na yɛto ama no, na mmom no buroni bɛka sɛ the reproduction. Ok, enti sɛ mabɛbisa nsɛmfua bi afiri adwumakuo A hɔnom a, Saa fee kumaa no a parliament de ato hɔ sɛ ɛwɔ sɛ metua no, ɛyɛ for the reproduction, sɛbe sɛ yɛ photocopy a, yɛde paper na ɛbɛyɛ photocopy no, yɛde ink. Ɛno no na parliament sɛ mentua biribi kakra, na mmom nyɛ nsɛmfua no na mebɛtua ho ka. Enti information yɛ ntɔn, nti yɛnya saa nteaseɛ no. Afei ma me mmra, ma me mmra, ma me mmra wɔ question no so. Eh, RTI mmra no, sɛ yɛkɔ section 85 ase a, Ɛka sɛ, Sɛ na mmara bi wɔ hɔnom a ɛkasa fa right to information, sɛ obi right a ɔwɔ sɛ obetu anamɔn akɔbisa nsɛmfua bi a na saa mmara no wɔ hɔnom ansa na RTI mmara yi ba a, saa mmara no hyɛ RTI mmara yi ase. Ɛhyɛ RTI ase? Yes. Okay. Hyɛ saa RT hyɛ RTI mmara yi ase. Gye sɛ RTI mmara no abɛyɛ kɛseɛ. Abɛyɛ kɛse. Ɛba no information sɛ yɛbɛnya information no. Yes. Okay. Sɛ na mmara bi wɔ hɔnom a ɛka fa ɛkasa fa sɛ obi bɛnya nsɛmfua anaa obi bɛnya information ho a, Section eighty five of RTI Act ne sɛ RTI mmere yi a Parliament de ama yɛn seesei no, ɛno no yɛ kɛse kyɛn saa mmara no. Nti sɛ wofa no the other side nso so a, deɛ ɛkyerɛ ne sɛ, ɛnneɛ mmara foforɔ nso so a aba mmere a RTI mmere yi wɔ hɔnom dada, wɔn nso so RTI, Mmerɛ yi, ɛso kyɛn, ɛso kyɛn wɔn. Oh, okay. That is what it means. Mm. That is what it means. Ti sɛ sɛ ɔbɛma me kwan a, mɛkan section eighty five ne yɛn nyinaa yɛ adwuma yɛ yɛ clear. Sure, sure. Wokɔ section eighty five na mɛpotɔ kakra. Mm-hmm. Say where an enactment in existence immediately before the coming into force of this act provides for the disclosure of information by a person or an authority, the disclosure of the information is subject to this act. To ate aseɛ yi a, wei no ka mmara a ɛwɔ hɔnom a ebia ɛka disclosure of information, ɛka nsɛmfua a ɛwɔ sɛ yɛde to yɛde yɛde yɛde to adi. Sɛ ebi wɔ hɔnom saa a, RTI mmara yi baeɛ no, ɛsɛ sɛ ɛbɛhyɛ RTI mmara no ase. Enti deɛ ɛkyerɛ nso so ne sɛ, sɛ RTI mmara yi aba yi, sɛ mmara foforɔ bi aba ɛ ɛba a ɛkasa fa disclosure of information ho a, ɛhyɛ RTI mmerɛ yi nso so ase. Because once a yɛ pa Parliament apaase Right to Information Act no, ɛno na yɛde redi dwuma. Okay. Na mmom no, sɛ na biribi wɔ hɔ, mmerɛ bi wɔ hɔnom a na ɛka Right to Information a, na ɛka Access to Information a, Section 85 sɛ ɛhyɛ RTI mmara no ase. Nti wontumi mfa RTI mmara no nto nkyɛn, Ɛnto na nkyɛn. wonkɔfa Political Parties Act mfa nyɛ adwuma. Parliament asɛm a ɔmo ka no no. Ɔmo ka no no nti obi a ɔbɛyɛ sɛbi a nkyɛ sɛ ɛyɛ illegal. Parliament asɛm a ɔmo ka no no yes parliament asɛm a ɔmo ka no no na yɛn lawyer foɔ no kura deɛ sɛ mmra mmienu ɛwɔ hɔ na yɛde toto ho na sɛ ɛyɛ akɔyɛ sɛ ɛɛbɔ abira a wokɔ court a Lɔyafoɔ wɔ rules a judges hwɛ de kyerɛkyerɛ mu ma yɛhu deɛ ɛwɔ sɛ ɔdi ne yɔnko so. Nti sɛ wohwɛ a, yɛwɔ lawyers foɔ no yɛtiam no, yɛwɔ mmerɛ bi wɔ hɔ nom, yɛfrɛ no generalia specialibus non derogant. Deɛ ɛkyerɛ ne sɛ, sɛ yɛwɔ mmara pɔtee a parliament ahyehyɛ a ɛkasa fa biribi ho, Saa, na sɛ yɛwɔ ɛbra foforɔ nso wɔ hɔnom a, ɛno no kasa fa general things ho a, ok? Saa mmara pɔtee no, deɛ ɛkasa fa biribi pɔtee ho no, ɛno no na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma. Nti yɛreka about right to information a, this is a special law that deals specifically with a specific right which is right to information. Sɛ obi wɔ fahodie sɛ ɔkɔkɔbisa nsɛmfua, enti deɛ Right to Information Act aka no, Ɛno mmom no na ɛwɔ sɛ ɛyɛ adwuma sɛ mmara bi ne ne bɔ abira. But Parliament na ahyehyɛ saa mmara yi ama yɛn. Ɛna Parliament aka sɛ sɛ obi rekɔ akɔbisa nsɛmfua bi a, yɛahyehyɛ fees wɔ hɔ no. Fred, Fred rekasa no, ɔbuu bi so. Ahaa, nti ɛno no ɛyɛ

Eh, wobebisa nsɛmfua a ɛwɔ sɛ me charge wo nti, kɔfa sei bra. Ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ biribi kumaa bi nti ma me, Abena, ma me, ma me, ma me nka ma atiefoɔ nte sɛdeɛ mmara no Parliament de too hɔ 2022. Okay. Oh, eh, yɛ redi budget wie a Parliament hyehyɛɛ fees and charges a ɛwɔ sɛ public institutions de yɛ adwuma no, na right to information deɛ ɛwɔ mu. nti yɛ yɛ ɛno ɛno wɔ hɔnom ɛne mm-hmm. yɛfɛ no act ten eighty ɛno n'ase na wobɛnya right to information fees no a mm-hmm. parliament a na ahyehyɛ to ɔse for every photocopy of an a four size page or any part part part thereof ɛyɛ twenty seven pesos. twenty seven pesos photocopy a four nti sɛ yɛ information no. Sɛ ɛyɛ photocopy na wo bɛ yɛ de ama nipa no a, ɛyɛ twenty seven, twenty seven pesewas. Dabi, yɛ nim sɛ sɛ wo kɔ commercial people no hɔ nom a, ɛboro twenty seven no so, twenty seven pesewas no so. But nti adwene bɛɛ na ɛtaa saa nhyehyɛeɛ yi akyi? Adwene a ɛtaa akyire ne sɛ parliament pɛ sɛ ɛda adi pefee sɛ information no yɛntɔn. Ɛyɛ just for reproduction. He Afei wo ba, ɔse for every printed copy of an A4 size page or part thereof held on a computer or in an electronic or machine readable form, sɛdeɛ na Freddy ka no, their information no wɔ computer so nti anaa ɛwɔ pendrive so, ɛwɔ sɛ ɛɛ yɛ scanne na yɛde gu A4 sheet so ma wo a, ɛno no. Ɛyɛ no na ɛyɛ thirty eight pesewas no thirty eight pesewas o afei ɔsi for a copy in a computer readable form on an external storage device ɔde gu pen drive so na ama this time yɛ bi ɛnyɛ a four sheet ɔde gu pen drive so na ama ɛno no ɛyɛ twenty nine pesewas ɛnyɛ mi na mi hyehyɛ yi o parliament ɛna ahyehyɛ sɛ yɛn fa mmɔ saa right information act yi. akyi dɔm, na obiara nhu sɛ, sɛ wɔtu anammɔn na wɔkɔ akɔbisa nsɛmfua bi afiri adwumakuo bi hɔnom a, wei na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma. Na afei last one no, wɔse for a transcription of visual images for an A4 size page or part thereof, ɛyɛ one cedi twenty eight pesoes. Te sɛ nea na Fred reka no, ebia ɛyɛ video recording bi na yɛbɛyɛ ama wo a, A4, per A4 sheet no,

Sɛ yɛ printe ama wo o, yɛ yɛ photo copy ama wo yɛ de A4 sheet ɛna ɛyɛ. Nti deɛ parliament ahyehyɛ ne sɛ, sɛ yɛ A4 sheet so na yɛde regu a, sei na ɛwɔ sɛ yɛgye. So the number of A4 sheets no na yɛde bɛ bu nkonta no ama wɔatua. Sɛ nsɛmfua no a wokɔ akɔ bisa no, ɛyɛ one thousand pages a, yɛ photo copy na yɛyɛ ama wo a, parliament sɛ photo copy yɛyɛ wɔ A4 sheet so a, ɛyɛ twenty seven pesewas. Pesewas. Multiplied by the number of pages. By the number of pages na woatua. Na mmom no, nyɛ sɛ obi na ɛbɛbɔ ne tirim. aka sɛ eh yɛhwe w'anim a wo koraa yɛhwɛ wo a wobɛwu sika nti kɔ kɔfa sei bra ɛfisɛ yɛn mmara no sɛ eh woba bɛbisa nsɛmfua a sei na ɛwɔ sɛ wotua ɛnyɛ saa na Right to Information Act no ɛma yɛte aseɛ. Mm nti deɛ yɛabobɔ so yi at least three institutions ɛna ɛgye saa charges yi aba mo attention. Na biribi san so ba a, bi, ɛdeɛn na mobɛyɛ? Yɛ deɛ, deɛ yɛn nteaseɛ mu mmara no sɛ yɛmfa nyɛ adwuma no, ɛno na yɛde bɛsi gyinaeɛ. Na mmara no ase no, sɛ yɛsi gyinaeɛ na sɛ wo bo nnwo so a, wotumi kɔ court, wotumi kɔ High Court. Nti ɛ, nkɔmmɔ no rehyɛ aseɛ no, na mekaa sɛ, sɛ mmara bi wɔ, mmara mmienu bi wɔ hɔnom na sɛ ɛyɛ sɛ ɛrebɔ abira a, Deɛ ebia ebia bɛpue court. Na court nso so wokɔ a mmara wɔ hɔ nom a atemuafoɔ no gyina so de de bɛka asɛm no na yɛahu deɛ ɛwɔ sɛ ɛdi nkunim. Nti yɛn deɛ woba a yɛn nteaseɛ mu no na meka no wɔ ha nom as Right to Information Commission. Na nhyehyɛɛ bi wɔ baabi ɛsɛ nsɛmtwerɛfoɔ CSOs because adwuma a yɛyɛ yi sɛ Freddy sɛ ɔkɔyɛ nhyehyɛmu de aba a Ɛyɛ ɔman no interest, ɔman no na wɔboa. Akwanya bi wɔ mu a yɛbɛtumi anya waiver sɛ okay ɔyɛ journalist, adwuma no a ɔreyɛ no yɛ Ghana nkɔsoɔ nti ɛnneɛ nka saa sika wei koraa a ɔretua no yɛnyi mfiri hɔ na yɛmfa information ma no free. Waivers bi saa wɔ hɔ. Sɛ yɛrekasa yi deɛ gye sɛ yɛkɔ section seventy five no ase, wokae a meka section seventy five, ɛno na ɛka fees and charges okay na ɛka waiver ho asɛm. Okay ɛka waiver for nnipakuo bi ne nsɛmfua bi ɔn sɛ mekae ho asɛm nti ebia me me de wobɛ go through nti wokɔ section seventy five two na seventy five one no na ɛma parliament tumi sɛ wɔmfa nhyehyɛ saa mmerɛ yi a Charges no. charges yi parliament ahyehyɛ wɔayɛ ne deɛ awie Okay. seventy five two ne sɛ ɛɛ. Sɛ yeyi deɛ Parliament ahyehyɛ no to nkyɛn a, saa ns nnipakuo anaa saa nsɛmfua wei no deɛ, sɛ obi tu anamɔn kɔbisa a, ɛnni kwan sɛ yɛgye ne sika. Wo ho? Deɛ ɛdi kan no yɛ the reproduction of personal information of the applicant. Meyɛ, meyɛ adwuma wɔ Ghana Health Service. Ɛna my apply to Ghana health service me ara me ho asɛm me ara me information a ɛwɔ Ghana health service na me sɛ me pa me me pɛ so it is just a reproduction of me ankasa me personal information. Nti ɛno wontua hwee. Parliament sɛ ɛni kwan sɛ me tua hwee wontumi nfa saa fees and charges sɛ wɔn hyehyɛ twenty twenty two yi ɛnfa nwe me ɛno deɛ ɛtɔ so yɛ reproduction of personal information of a person on behalf of on on whose behalf an application is made. Nti Abena me nua no watu kwan wɛ wowɔ ha no na yɛ na yɛ adwuma ɛwɔ GBC nti wopɛ sɛ mekɔ bi megyina w'anam na mekɔ bisa nsɛmfua bi ɛyɛ wo ho asɛm wo din mu na megyina de akɔ bisa saa information na me nso na masoma wo yɛ wo ano asoma me yɛ wo personal information Parliament sɛ ɛnni kwan sɛ Yɛgye wo sika. yɛ, ɛnni kwan sɛ yɛgye me sika. Deɛ ɛtoa so no yɛ the reproduction of information which is in the public interest. Nti nsɛmtwerɛfoɔ no, ebia aha mmom no na wɔbɛtumi abɛhyɛ aseɛ. Ɔho? Sɛ nsɛmfua bi wɔ hɔnom a ɛyɛ in the public interest, Okay ah sɛ sɛ yɛka public interest a yɛ sure sɛ obiara bɛte ase. Adeɛ a yɛ yɛ hia yɛ nyinaa yɛ yɛ ani wɔ mu a yɛ yɛ yɛ nyinaa yɛ paate na yɛ hunu sɛ bɛsesa ɔman no. Yes ahaa nti hmm. Ebia sɛ nsɛmfo sɛ sɛ nsɛntwerɛfoɔ ɛbɛnya protection bi a ɛbɛyɛ under sea no hmm. but ɛyɛ subjective sɛ yɛka sɛ ɛyɛ subjective a sɛdeɛ mmara no da hɔ nom no ɛɛ. Eh, Akɔyɛ sɛ, nnipa korɔ no a ɛwɔ sɛ ɔde mmara no yɛ adwuma no, sɛdeɛ n'adwene mu yɛ no no na ɔde bɛyɛ adwuma. Because anyɛ specific. Anyɛ specific. As to sɛ, okay, yɛayɛ no general sɛ information a wɔpɛ no yɛ deɛ ɛbɛboa ɔman no nyinaa, ebia yɛse corruption ka ho, Ɛka ho. ebia yɛse health wɔ mu, Yes. anyɛ specific. Anyɛ, anyɛ specific. Nti wei no, Adwumakuo a wɔretu anammɔn akɔbisa nsɛmfua afiri wɔn hɔ no, sɛ wɔn no adwene mu no, sɛ woka sɛ nsɛmfua yi a merebɛbisa yi, ɛyɛ in the interest of the public a, wɔbɛka sɛ yɛne wo yɛ adwene. Sɛ wɔka sɛ wɔne wo yɛ adwene deɛ, ɛnneɛ ebia wɔbɛgye atom sɛ ɛnni kwan sɛ wotua. Sɛ wɔka sɛ yɛne wo nyɛ adwene nso ɛ? Yɛbɛka sɛ ɛwɔ sɛ wotua. Mɛ wo ne me nyɛ adwene a, sɛ ɛwɔ sɛ wokyerɛ mu deɛ nti a na menyɛ adwene. Aha, nti wɔbɛkyerɛ mu. Sɛ wo nso sɛ wo ne no nyɛ adwene a, ɛno nti na Right to Information Commission wɔ hɔ no. Okay, nti ɔse yɛba mo hɔ? Yes, wo bɛba, na yɛn nso so yɛ de sɛbe yɛn nyansa ne yɛn adwene atoto ho, na deɛ yɛ adwene yɛeɛ no, yɛde ato dwa. Yɛde to dwa na sɛ afanu no nyinaa obiara tirim ntene no a, Ɛkwan ɛkwan ɛkwan ɛkwan wɔ hɔ sɛ wɔn tumi tu anamɔn ɛkɔ court. Ne saa information kakra yi yɛtwa ho kwan saa. Ɛno no. Ɛha nti but biribi sei no ɛna ɛyɛ a nti nti a sɛ parliament ɛhyehyɛ mmara a yɛ a yɛsan wɔ mmara no mbata ho bi wɔ hɔ nom a yɛfrɛ no LI. Ɔho nti LI no ɛba bɛkyerɛkyerɛ mmara a Parliament ahyehyɛ mu ma yɛtumi de mmara no yɛ adwuma yie. Nti nka ebia nka biribi sei no, sɛ LI a yɛreyɛ ho adwuma no, ɛbɛtumi adɔ mo asukɔ kakra. Ɛnna ɛwɔ sɛ mohyɛ aseɛ pushi ma yɛn. So ho? Adɔ mo adɔ mo asukɔ kakra. Nti ebia LI no ba bɛkyerɛ mu sɛ ebia for saa classes of information wei, sɛ obi bɛbisa a, ɛyɛ in the interest of the public. Nti sɛdeɛ section seventy five Eh, subsection two C ɛka no, ɛni kwan sɛ onii no mogye ne sika. LR no bɛtumi adi saa dwuma no Oh, okay. ama yɛn. Afei, eh, deɛ ɛtoa so yɛ information that should have been provided within the stipulated time under this Act. Sɛ nsɛmfua no a e, onii no atu anammɔn rebɛbisa no, ɛyɛ nsɛmfua a na ɛwɔ sɛ nka yɛde ato dwa. Mmerɛ bi wɔ hɔnom a na ɛwɔ sɛ nka yɛde ato dwa. Because wobɛkɔ eh, institutions no bi wɔ hɔnom a, wɔn Report, Wɔn ankasa mmara no kyerɛ sɛ by this time ɛwɔ sɛ mode ato dwa. Enti sɛ by this time no moamfa anto dwa na metu anammɔn sɛ mebebisa a, mmara ne sɛ wontumi nnye me sika. Efisɛ wode too dwa a, anka mantu anammɔn. Wodii mmara no so na anka wode too dwa. Saa mmerɛ no a mmara no ahyehyɛ atoɔ no anka wo nii no antu anamɔn a mebisa nti ɛno nso parliament sɛ wogye no sika a ɛnyɛ yie ɛnam sɛ wanyɛ w'adwuma yie nti na ɛho akɔhia sɛ nipa no ɛtu anamɔn ɛbɛbisa deɛ ɛtoa so yɛ information to an applicant who is indigent wei nso so ɛyɛ deɛ akyinnyegyeɛ ba bebree ɛno nso so yɛ very subjective indigent indigent yɛ sɛbe obi a ne nsa mu nni bi. Okay. Sɛbi obi a ne nsɛm nni bi ɛna yɛfrɛ no indigent. Nti parliament sɛ, so obi a ne nsɛm nni bi, aah sɛbi eh ohiani, Sika nni fie. sika nni fie, wɔtu anamɔn sɛ wɔbɛbisa nsɛmfua firi adwumakuo bi hɔ nom a, ɛnni kwan sɛ wɔtua sika. Ɛhɔ nso momfa journalist nhyɛ hɔ bi. Yɛnni sika. Nti woahu sɛ wei no nso so, wei no nso so ɛde tumi bi akɔhyɛ

Wo ne me bɛyɛ adwen. Wo tɛ mpoma numa na ɔhu sɛ mɛhuri atena me gyiwa wɔ mu. Me na me se no. Nti ɛno nso so yɛ deɛ parliament aka. Deɛ parliament aka. Na wei no mɛka ho asɛ, wei no ne ka no akɔyɛ deɛn kakra. Me kae sɛ eh, LI committee yɛyɛ yɛyɛ ho adwuma no, this issue came up. Yɛbuobuo ho, wei wei wei twe fa ha na wei atwe afa, wei twe fa ha na wei atwe afa hanom. Nti. Ɛho gyinaeɛ no ne su yɛ den. Because how do you determine How do sɛ you determine? wei wɔ sika anaa ɔnni sika? Yes, how do Ebia you m'adrɛse determine? o, nka wobɛto m'adrɛse Yes, fine fine so menni yes, sika. Right to Information Commission, yɛayɛ yɛayɛ researches bebree because mmara no nso hyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ research. So yɛ yɛtra sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu yɛde toto aman binom ho, even Ghana ha koraa mpo no, Yɛwɔ susudua bi wɔ hɔnom a yɛde toto nsɛm bi ho de identify nnipakuo bi sɛ ebia wei mu deɛ wɔyɛ mmɔborɔwafo, wei mu deɛ ebi nni wɔn nsam. So ɔho? Sɛ wokɔ LEAP program no ase a, wɔwɔ criteria a wɔde eh, decide wɔn a ɛyɛ entitled to saa eh, livelihood empowerment against poverty. Nti yɛahwɛ. Yɛahwɛ no sɛ susudua bɛn na ɛda saa nhyehyɛe no ase a wɔde hu sɛ wei yɛ mmɔborɔwa ani a ɛwɔ sɛ yɛma no saa mmoa no bi. Yɛahwɛ Legal Aid for instance, Legal Aid, wokɔ Legal Aid sɛ meyɛ obi a meyɛ mmɔborɔwa, mentumi mfa lɔya nti aban ma me lɔya a, wɔsusu wɔ susudua bi wɔ hɔnom nti, Yɛ kaakaa yɛ ani yɛ hwɛ these eh policies ne laws ne criteria ne yɛ hu sɛ ɛba sɛ yɛ wɔ sɛ yɛ ka biribi fa wei ho wɔ airline no mu a sɛn na yɛ bɛ ka no ama yɛ de yɛ adwuma a ɛmfa akyinnyegyeɛ biara ma nti yɛ gu so a yɛ di saa adwuma no. Deɛ ɛtoa so yɛ information to a person with disability sɛbe yɛ nua nom a wɔn ho ato kyema no. Mmara ne sɛ sɛ otu anamɔn ba baabi sansimfo a, wontumi nnye ne sika. Mekae me panyin a me panyin a na ɔwɔ hɔnom, yɛfrɛ sɛ executive secretary a na ɔwɔ hɔnom, na ɔtaa na ɔtaa ka yɛkɔ Nationwide Sensitisation na yɛkɔbɔ mmara no ho daw dawuru a, na ɔka wodu hanom a na waka nti sɛ sɛ woyɛ nsɛntwerɛni na sɛ wohwɛ na wokɔ public interest no ase na ɛde akyinnyegyeɛ bɛba a, sɛ sɛbe pɛ obi a Ɔyɛ disabled. Yes wadi ne ne ɛdɛm deɛ bi wɔ ne ho kakra no nkonko bi sa ma wɔn ntumi nyi ne sika. Mm, ɛno nso yɛ strategy. Mama ma pɔ. Mɛba hɔ Fred. Wawie ɛha sei no. Nti aha no momfa n sɛ deɛ di mu no no ɛna mabobɔ so no. Fred deɛ Steve council aka no nyinaa no Woyɛ convinced? Ɛɛm ne nkyerɛmu no de ɛɛ nkyerɛmu last one no ɛna na me bisa sɛ na sɛ me gye saa information no a ɔn sɛ biribi te sɛ corruption watch yɛ yɛ yɛ adwuma yɛ pɛ sɛ yɛ yɛ very clear sɛ information yɛ na yɛ obtain information no nti in that case no wo kɔ ka sɛ information a woyɛ aware sɛ obi anya nie anaa information a wo wanya afi institution hɔ ɛno na ɛde saa difficulty no bɛba no but I think sɛ mmara no a wakyerɛ mu no ɛmu da hɔ pɛ mu ɛno na ɛma me san dwen EC deɛ no ho a na ɛyɛ me ya because EC deɛ no Saa nine thousand two hundred no, na wɔn pa kyɛ sɛ report baako biara yɛ two hundred and fifty cedis. Ɛna wɔn nso wɔn kaa sɛ wɔn gyina eh, Political Parties Act no so. But deɛ wɔn sɛ Political Parties Act no, unlike even Office of the Registrar of Business, Political Parties Act no, ɛnsɛte fee biara. Oh, okay. Nea ɛkaeɛ ara ne sɛ, eh, woba abɛgye information a, Nnipa no may may pay a fee determined by the Commission. Ansɛte minimum fee biara. Wahu? Nti sɛdeɛ ɔno akyerɛ mu no, ebi yɛ thirty eight pesewas, ebi yɛ twenty nine, twenty seven pesewas, ebi yɛ one cedi ne ade. Ɛno na nka ɛsɛ sɛ wɔhwɛ so. na wɔma esi gyinaeɛ sɛ information a yɛde rema wo no, yɛ photocopy na yɛyɛ na yɛde ama wo, enti na ɛneɛ sei, mmara no ma yɛn ho kwan sɛ sɛ yɛ request information, yɛbɛtumi aka sɛ yɛpɛ soft copy anaa yɛpɛ hard copy. Enti basis no me me me request yɛ sɛ mese mepɛ hard copy a, ɛno so na wobɛgyina aka kyerɛ me sɛ oh, information a ɛwɔ hɔ no, ɛyɛ hard copy na wopɛ nti, gye sɛ meyɛ photocopy.

two thousand, Act five seven four, ɛ section twenty one. Twenty one two ɛna ɔmo quote yɛ. Yes, ɛna ɛka ɛna ɛka, ah but sɛ ebi wɔ hɔ nom a mmara no ɛbɛka but mmara no de akonyina to hɔ sɛ adwumakuo no ebetumi agye saa sika yi, mmrɛ a ɔba bebisa nsɛmfua no Nti ebia gye sɛ wokɔ wɔn regulation ase, wɔn LI ase. Baka nso at this point no wansɛ yɛ about information a yɛbɛgye no. Ne nyinaa nyɛ adwuma bio mu. Ate a na yɛde yɛ adwuma. Ɛno nti na yɛhyɛ aseɛ sɛ wei yɛ two thousand, mmara a yɛpaase no yɛ two thousand. Section eighty five no a mekaeɛ no, ɛda adi pefee. Parliament sɛ

Ɛɛ dɛ yɛ public institutions mmara ne sɛ ebetumi ayɛ private institutions nso sɛnea wɔn define ne public institutions sɛ meka yɛnya saa nteaseɛ no mmara no ɛyɛ public institution no yɛ sɛ mɛntu anamɔn amma a wontumi nfa fees yi ɛnyɛ adwuma sɛ metu anamɔn bɛbisa nsɛmfua a ɛna wode saa fees yi a parliament ahyehyɛ from 2022 yi ɛwɔ act 1080 ase yi ɛna wobɛtumi de ayɛ adwuma Na mmom sɛ wode yɛ adwuma na sɛ me a mebebisa information no sɛ me tiri mu ntene me sika a wose mentua no me ne wo nyɛ adwene a, ɛno na akwanya wɔ hɔ sɛ ɛwɔ sɛ mekɔ Right to Information Commission na mekɔ lodge complaint na Commission no hwehwɛ mu na ɔde asɛm no to baabi a ɛwɔ sɛ ɔde to. Nti cases ahe na moahwehwɛ mu yɛ relate to saa charges yi? Ebi aba mo nsam? Oh, ebi a, ebi aba yɛn nsam. Ɛkɔ, ɛkɔsii sɛn? Ebi aba yɛn nsam. Mekae, sɛ menkae koraa no, I think sɛ eh, one journalist, menkae Media House koraa a na ɔfiri, I think sɛ ɔyɛ application kɔɔ YEA, eh, na ɔpɛ information bi on, I think sɛ Covid time no, abɛɛtwɛɛ sika bi too hɔnom sɛ yɛmfa mma eh, small and medium size businesses no, nti ɔkɔpɛɛ da, data. Ah, wɔn kaa sɛ wɔn bɛtua bɛyɛ sɛ wo twelve thousand mm-hmm. nti wo twelve thousand wɔn no koraa mpo ne deɛ wɔn sɛ wɔn de fees and charges no ɛna ɛyɛ adwuma mm-hmm. na ɛɛ pages na na wɔpɛ no ɛyɛ over six thousand pages wɔn nso wɔn yɛ wɔn calculation no saa na ekosi yɛ na wɔn nso mi ntumi ntua nti mo nfa ma mo nfa ngu pen drive so nfa ma mi anaa mo nfa ma mi pdf wɔn nso sɛ no. Information no ɛnyɛ available in pdf nti saa na na nti nyoahyɛw no. Nti wokae no nti aseɛ bae. Yɛfrɛɛ wɔn ɛne wɔn ɛne wɔn afanunu mmienu no ɛkasae ɛma nteaseɛ ɛyɛ adwuma nteaseɛ yɛ adwuma nti yɛ receive complaints but yɛgu so a yɛ receive complaints wotu anamɔn kɔ na sɛ sɛdeɛ Fred ɛkɔɔ electoral commission ɔkɔɔ register of companies Ɔkɔɔ Ghana Mid Metro hɔ nom a wɔn abɔ charges bi a ne bo nyusu yi, ɔba a yɛbɛtu anamɔ. Ɛɛ, Abena maame. Ɛne no yɛde ato w'anim ano no. Maame nfa, maame nfa, maame nfa wei nyɛ nfa nto ho. Meti hɔ. 2021 a ne yɛahyɛ mmara no implementation ase koraa no, yɛ first decision a yɛtwerɛeɛ no, ne tia Minerals Commission. Ɛno koraa deɛ na fees and charges Fees and Charges Act na Parliament mpaaseyɛ. Ɛyɛ Media Foundation for West Africa. Wɔn mu journalist baako na ɛkɔɔ Minerals Commission kɔkɔbisaa nsɛmfua. Wɔkɔbisaa nsɛmfua mmienu, na nsɛmfua mmienu no a wɔkɔbisaa no, ɛmu baako ɛna akyinnyegyeɛ baa ho. Mekae a na wɔse wɔpɛ information on saa excavators a then time yɛ seize yɛ no, ahaa, na wɔpɛ information on the earth moving equipment a yɛ receive ne deɛ ɛɛ asi. Na afei wɔse wɔsan pɛ information on The number of mineral rights licenses a yɛ issue from twenty twelve to twenty twenty ɛna ɛmu dodoɔ a government minerals commission a cancel ɛhɔ nom na ɛde akyinnyegyeɛ no baeɛ na akyinnyegyeɛ no baeɛ because minerals commission kaa sɛ okay saa information yi a wo pɛ ɛfa mineral rights licenses a yɛ issue from twenty twelve to twenty twenty ɛne deɛ yɛ cancel no ɛwɔ sɛ wobɛtua thousand dollars.

Wobisa nsɛmfua mmienu. Ɔpɛ mineral rights licenses a yɛissue from twenty twelve to twenty twenty, ɛno yɛ nsɛmfua ɛyi asɛmfua baako. Ɛna ɔpɛ mu dodoɔ a yɛaka nso yɛatwa mu. Nan mmienu. Mmienu nti wɔtua thousand dollars. Ɛno nti na ɛmaa no baa right to information commission. Na adɛn na ɛte Ghana na mo court charges ndɔle sɛ wɔ Ɛno no document mu? ɛno no yɛ on ahaa. Nti yɛgyinaeɛ a yɛsiiɛ no yɛkɔɔ mmara no mu. Wɔn ankasa mmara no yɛdɔɔ mo asukɔ. Ɛnna yesii gyinaeɛ sɛ, Yɛadwene mu no, mo ankasa mo mmara no, momfa nyɛ adwuma. Because sɛ yɛhwɛ mmara no pefee a, ɛnyɛ obi te sɛ journalist na mmara no ani sa no, na mmom wohwɛ mmara no a, Sɛ mɛpotɔ kakra a, wɔse obi a ɔbɛbisa information for mineral rights register for purposes of exploration, reconnaissance ne ayi nti yɛ obi a ɔrebɛdi sɛ ɔhunu agudeɛ ho dwuma ɔrebɛtu a wɔpɛ saa information no, ɔno no bɛnyɛ ordinary journalist. Nti yɛhwehwɛɛ mu no, yɛka kyerɛɛ wɔn sɛ, no, you have misapplied your own law. This is a journalist asking for information that can be retrieved from the mineral rights register but you do, you are not entitled to apply saa five hundred dollars no. Nti saa na yɛgyina, wɔn ne yɛn anyɛ adwene Wɔn ni anyɛ adwene nti wɔn wɔn deɛ kɔ high court. Ɛna kɔsi sɛn? High court hɔ wɔn di nkuguo. Nti wɔn san kɔɔ court of appeal. Court of appeal no yɛn sɛ wɔn antoa so. Nti meka de abɛsisi sɛ bi wɔ hɔ nom a wɔn mmara no aka, regulations no a ɛka ho no nso aka but sɛn na mo a apply no. Okay. It is clear sɛ information no a na wɔpɛ no ɛyɛ from mineral rights register no but yɛkɔɔ mu no this is a journalist. But wokɔhwɛ mmara no, the language used a, it is clear. Wɔmmɛgye for purposes of exploration, reconnaissance ni. Ɛno yɛ dwuma a obi a ɔrepɛ saa information no de abɛdi fam agudeɛ ho dwuma. Mate. Eh, counsel ne frɛ no ma yɛntie wei. Berɛ no deɛ ɛrekɔ paa but ma yɛntie wei na respond ma me.

and publish it so we paid the fee and obtained the information. Nti wei no yɛ Lowland Sego Moses eh, ɔyɛ lawyer a ɛna ɛba no akontabuo nso a eh, ɔyɛ ɔma ɛka sɛ obi yɛ advocate a ɔyɛ ɔma ɔmo kasa ɛfa akontabuo ho no ɛna ɔhyɛ ne experience ɔsɛ ɔma mprosidi ankɔ court ne adeɛ because ɛbɛ kɔfa ɛka bebree ɛna ɛbɛsan so adelay wɔn Ɛna isi so a na wɔpɛ information wɔ ne nkyɛn no, wɔantumi anya nnyinasoɔ bi a ɛkyerɛ sɛ yɛn adagyeɛ a yɛnyaeɛ a yɛde printeeɛ, ɛɛ yɛn papers a yɛde yɛeɛ ɛna yɛcharge wo sei. Nti asɛ akontabuo no motena so. Ma me ma me mmra mu wɔ hɔnom. Anyɛ sɛ na wei yɛ wei wei baeɛ ansa na Right to Information Act ɛreba. Ɛyɛ twenty eighteen. I think I'm I'm told sɛ ɛfrɛ no sɛ ɛyɛ twenty eighteen. Okay. Nti sɛ Right to Information Act no aba no, ɛni kwan sɛ EC ɛtoa so. yɛ deɛ ɔmo yɛ no na sɛ ɔmo nyinaa sɛ ɔmo de maa no sɛ time a ɔmo spɛnde yɛ ɛne papers a ɔmo use yɛ ɛno nti na ɔmo de bɔɔ saa ɛboɔ buburugyaa no a ɛni nyinasoɔ biara section seventy five no a na meka seventy five two no ma menkan biribi wɔ hɔ nom bɔ no kyɛw ma meyɛ bra so ɔse Efi Ɔkyasha no bi peyabo fɔ wo ba H n'ase a, two H no, time spent by an information officer or information reviewing officer in examining whether the information requested is exempt information. Okay, nti so wɔn sɛ ma sɛ ma da agye no, Dabi, mmara ntumi ne sɛ nkyagye. parliament sɛ wontumi nkyagye no. Okay. Nti sɛ wɔyɛ saa ade yi twenty. eighteen a seesei Right to Information Act aba, wɔnni saa nyinasoɔ no sɛ obi tu anamɔn ba a time a wɔde ɛ retrieve information because information ɛwɔ wɔn hɔ, ɛyɛ reproduction kɛkɛ ɛna parliament ɛde ho charges aba nti wɔnni nyinasoɔ biara sɛ wɔbɛkɔ so a wɔbɛyɛ saa adwuma. Obi a ɔbɛtu anamɔn akɔ a wɔbɛbɔ no saa boɔ no Ɔma Right to Information Commission, yɛbɛtie n'asɛm na yɛde nneɛma agu akwan mu aka sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛka no. Mate. Medase, Counsel. Eh, Fred, yɛawie. Ɛdeɛn na wobɛka atwa toɔ? Ah, yɛbɛbɔ Ga, yɛbɛhyɛ Ghanafoɔ nyinaa nkuran sɛ ɛ, ɛba no fight against corruption a, yɛn nyinaa yɛka ho bi. Enti no, obi biara, sɛdeɛ lɔya kaeɛ no, wopɛ information, wobɛtumi akɔ District Assembly, budget a wɔwɔ ne projects a wɔyɛ, wokɔ bisa information na wɔn so kɔ bɔ ɔboɔ obiara ntɔ aso mu a, bra RTI commission. Na Mister Stephen ɔyɛ very good person, nti no woba a ɔne ne team wɔn bɛnya wo ho adagyeɛ. That nice, that nice. Nti yɛhyɛ obiara nkuran. Yɛda mo ase paa sɛ mo gye vrɛ baeɛ. Nti Owura Stephen Owusu yɛ lawyer a, RTI commission ɛhɔ na ɔwɔ, ɛna Frederick Asiamah